און האב איך נאך געזאגט א ווארט פון רבי יוסף מרדכי וואגשאהל, און מענטשן האבן זייער קענען חסידות, אבער מענטשן קומען צו צו מיר, אך טאקע ווייסט רבי יוסף מרדכי האט עס נאכגעזאגט פון איינעם? רבי יוסף מרדכי איז א איד וואס דרייט מיט צדקות מיט מיליאנען, און אמאל געבט מען ארויס טשעקס פון פון אפאר הונדערט טויזנט דאלער פאר הונדערטער כוללים געלערנט כולל ערב שבת, ער טייל אויס שפיל תורה אויף די וועלט ערב שבת. ער דארף האבן תורה, ר' מולי איז מענטשן מוטשענען זיך, איך זאג די מענטשן ווינדערן זיך וואס קומט אלץ אן אישי אין די לעצטע מינוט, אמאל קען זיין א מענטש געט ארויס טשעקס, איינער האט מיר נעכטן געזאגט, איינער האט מיר נעכטן געזאגט, ר' אפשאלעס קאך, וואס איז ר' אפשאלעס קאך, משפחת לאנדא, שיעור לאנדא, מטכ שיעור לאנדא, ר' מטכ שיעור לאנדא, ר' צדיק'ל מטכ שיעור לאנדא, זיין ברודער סרולי לאנדא,

אבער, אבער, איך האב שוין איינמאל דערציילט די מעשה פון רבי שילה אונגאר געליגן אין מירון, רבי שילה אונגאר געווען אין מירון צווישן די טויזנט אידן, און ווען זיי האבן געזיצן צודריקט, זענען נאך אויסגעגאנגען פינף און פערציג מענטשן, ער איז געליגן אונטער די אלע מענטשן, און ער האט געהערט נעבעך גאנץ אויף ווי מענטשן געהויכן אויף די נשמה, נאך איינער, נאך איינער, און ער האט געזאגט, ער האט אויך געהאט צו זאגן שמע ישראל, און מען האט געשרייט צו אטעמען, ער האט געזען, ער האט געהערט נעבעך ווי אלע מענטשן שרייען אויס שמע ישראל,

ער האט זיך אויך דערציילן די מעשה אפאר יאר און פארוואס ווייל ווייל ס'איז דא אלמנה וואס א און און ער איז אויסגעגאנגען ער טוט זיך אויף אבער צו מייער זילבערג האט אים געזאגט אים איך חייב צו דערציילן די מעשה איך חייב צו דערציילן די מעשה און פאר ס'איז א ציין געווען מסכת אתך אויב לערנט זיך ריזל צוזאם מיט רבי שלמה רובין רבי צל יב שלמה רובין ביי סיום מסכת האט ער עס דערציילט ביי רב האט ער אנגעטוהן צו דערציילן יא צוואנציג טויזנט דאלער דער רבי שיהיה לאנדא געליגן דארט הונדערט טויזנטער אידן אין מירון, און האט עס געפירט רבי אליעזר אטא, האט זיך דערמאנט א מעשה, איך זאג עס אלץ א חמסה ראסקל, וואס מיינט אריינלייגן א מנין אין א קינד, פאר מלמד און פאר טאטעס, פאר מאן, אריינלייגן א מנין אין א קינד, ס'קומט אים ארויף, כ'האב עס סתם שוין צוויי מעשה, א מלמד האט מיר אמאל געזאגט, א מלמד איך הייב אויף א קינד, זאגט ער, געווארן א מלמד, האב איך געבעטן עלטערע מלמדים זאלן מיר זאגן, הדרכה, טיפס ווי מ'זאגט. האט דער עלטערער מלמד געזאגט, גיי נישט אונטער נעמען, פון די עלטערע אזויפיל צייט מיר א מלמד, א אינגער מלמד, עלטערער מלמד האט מיר געזאגט, זאלסט וויסן, מלמדים ווערן אבסעסט, ס'דא קינדער, ס'קען נישט האנדלען מיט זיי, שטויסן צוריק, דו דו דארפסט רעדן צו קינדער אידישקייט, אמונה, יראת שמים, מיט די מחשבה, אפילו חלילה ער גייט זיין א גוי א גאנץ לעבן, חס ושלום, רעדט זיך נישט, אבער טאמער א מינוט פאר ארץ ישראל, שומער גייט ער זיך געבן א דערמאן, די ווערטער וואס ער געבט דעם מלמד אלס חדר, אלס קינד. האט זיך אלעס געלוינט, ווייל ער האט אים געראטעוועט זיין נשמה, ער גייט האבן געטשיוויגט אין אמענעט פיינשטיין, ער גייט האבן טראקטאר, און האט זיך געלוינט. איך מיין צו זאגן, מען רעדט דאך פון הייליגע ערליכע קינדערלעך, איך מיין צו זאגן, אפילו דו זעסט נישט קיין רעזאלטס, א מענטש וויל זען רעזאלטס, רעזאלטס, רעזאלטס, תוצאות, אפילו דו זעסט נישט קיין רעזאלטס, זאלסטו גלייבן באמונה שלימה, אז ער טוט אויף, די אידישע נשמה, זי גייט אריין, זעסט נישט קיין רעזאלטס,

ווען מענטש פאשעט שעיף ברענגט ער אריין ער זינגט ער איז א פאסטעך זינגט פאר אריין געבן דוד המלך האט געזינגען כאשע נאך דאס וואס דעם אלבום זאגט מזמור דוד השם רואי לא יחסר דעם אלבום טייטש אויס די גדלות לכאורה פשוט פשט אין פאסיק איך האב נישט געקענט דורכקוקן אלע מפרשים וויאזוי זיי זאגן צו זיי זאגן דווקא אנדערש ער זאגט אז דוד, ער זאגט פשט דוד המלך'ס קאפיטל אין השב ר אלא איך ש זאגט ער פשט פון די קאפיטל איז אז דוד המלך האט געפאשעט זיינע שעפעלע באטראכט ווי די שעפעלע פארלאזן זיך אזוי אויפן פאסטוך זיי זאלן ווייסן זיי זענען הונגעריג זיי זאל פאסטוך טראגן צו גראז דארף די פאסטוך זאגן עסן ער זיצט זיך אזוי און ער פאשעט רואיג אן קיין פרעשור האט ער זיך א ווייניג מצער געווען, וואס בין איך אנדערש ווי שוין, איך האב דאך די זעלבע שעפעלע, בשם איך האב דאך אויך א פאסטוך, נו איך טראג מיט די זעלבע זאך, קען האבן די זעלבע רויטקייט, איך האב א פאסטוך, בין אויך דער שעפער, צייני, אויב איך האב געלייגט די שופטי א גראזיגע פלאץ, דער אייבערשטער לייגט מיך אויף אויף א גוטע פלאץ, פונקטליך ווי איך דארף זיין, און ער ברענגט מיך ארויס, און ער שטעלט מיך צו אלס די ריכטיגע מינוט, איך בין לאו פרעשור, זיראו פרעשור, זיראו פרעשור. השם רואי לא אחי מנדש יעבוד צייני איז א דוגמא זאגט ער דוד המלך איז זיך מצייר דוד המלך האט געמאכט זיין קאפיטל בשעת'ן פארשען אט די שעיף ער האט אריינגעלייגט זיינע געפילן ווי ער באטראכט די שעיף וויאזוי זיי פארלאזן זיך אויף זיי ער פאסט דאך דאס בין איך דוד די זעלבע איך בין דאך ממש די זעלבסט מאך א משל אויף מיר בהמה שעיס אין לך זאך פשוט פשוט פשוט דוד המלך זאגט איך בין אזוי ווי די בהמה לגבי דיר איך האב אויך א פאסט איך האב גענומען קער פון מיך איך האב שוין נאכגעזאגט

אין פירם איז געווען אין גאר ממש אין גלות איך נישט ווייס נישט צווישן די ערשטן וועלט אין די גלות יום טוב עס שיינט אריין א מורא'דיגע אור חנוכה אין פירם מורא'דיגע אור שטייט נאך גרעסערע אורות ווי שטייט אויף די שלושה גלים די רייס וואס איז געבט אין אריין געשטעלט די גלות אריין למטה איז מסור הצלחים גייט אריין די אור פון חנוכה נעכט כי אתה נערי השם זאגט די פסוק כי אתה נערי אביי דער רבונו של עולם איז אונזער לעכטער לעכטער איז אונזער דער אייבערשטער ממש

פאר נייעס נעבעך קידוש השם מוז די גוטע קינד פון אברהמעניק שחט'ן יצחק. אמת איז ס'נישט קיין קשיא ווייל די אלע טויזענטער אידן האבן דאס געהאט בירושה פון טאקע פון אברהם ויצחק טאקע פון די עקידה. מ'זעהט איינע פון די זאכן די ציונים פארלייגן זיך אין די גאנצע אין זאל נישט לערנען מיט קינדער די גזירת החינוך מ'זאל נישט לערנען פשט פון די עקידה. סאו יעדער פשעלאנדא איז ער געזיצן האט ער האט זיך דערמאנט אלס קינד. האט זיך דערמאנט, ליגענדיג אונטער די טויזנטער מענטשן, האט זיך שי בן דוד אהרנלאנד האט זיך דערמאנט אז ער געהערט אלס קינד פון זיין מלמד וואס דער הייליגער בן איש י שרייבט אין די הקדמה צו זיין ספר שרייבט דער הייליגער בן איש י אז די סיבה וואס רבי אלס בן איש י איז עס איז געווען א מודיג טראגעדיע זיין הויז איז איינגעפאלן זי אינעם אפולת די הויז איז די בילדינג איז צוזאמגעפאלן און זיין טאטער נעבעך געשטארבן דארטן ער איז אויך כמעט געשטארבן נישט געקענט ארויסגיין.

טויזנטער טויזנטער בילדינגס אין סעמסאנג ק ל האבן זיי זיך געווען דער פייליג פון א שיק ווען דער ענטער די בילדינג פארכאפט און זאגט איך האב געמאכט א נדר רבונו של עולם לאמסט מיך ארויס פון דא על איך שרייבן מיין קדיש אויף שס ארויסגעבן צעטל פון א שי אויף שס אויף דעם בין איך מקיים מיין נדר איך געב ארויס פון א שי כ'האב מיך דערמאנט די מעשה די יענע מינוט האב איך געשפירט פאר יעשו שמים האב איך געזאגט האב איך געטראכט איך האב נישט געזאגט כאטש איך האב געקויפט צו זאגן רבונו של עולם שס און ער מוז זיך ארויס פון דא וכנדיג דרכי שס. און זיי האבן חשובע געווען צו האט ער געזאגט דאס ווארט שס. חשובע געווען א בלאט גמרא האט ער. און פלוצלינג האט ער געפילט ווי ער אטעמט האלב לופט. די כל יכול די רבונו של עולם כל יכול סיי צו די אייבערשטער האט באשאפן נייע לופט די זעלבע שעה וואס ער האט באשאפן אקסידזשען ביים בריאת העולם קען באשאפן אקסידזשען דא אונטער בארג. און טראבאק פאר מענטשן, אדער קען דער אייבערשטער מאכן פונקט זאלן זיך רוקן זיבן מענטשן העכער דיר, זאלסט געבן א קליינע רוק און האלט א שפאלטץ קומט אן לופט, דער אייבערשטער איז א כל יכול אויף סיי וועלכע וועג, ער האט געשפירט ווי ער האט געזעצט, ער האט איבערגעלעבט אריין אין שפיטאל געווען צו באאפטראגט ווערן צו פארן שפיטאל, אבער ברוך השם ער האט איבערגעלעבט. איך האב אמאל געווען דארט ספעציעל געזאגט נאר מיט פשרה'לעך כח, וואס איז יעצט געשען? איז דא מער משולחים ווי אמאל? וואס איז קיינער האט נישט געטראכט ביז היינט ווי יעצט נאר משולחים, ווי יעצט אפאר יאר צוריק איז געווען א מאסע משולחים איז געווען אויסגעשטרעקט אין בארא פארק אויפן גאס, ער האט געטראכט די ביסל געלט וואס ער גייט ארום מיט מסירות נפש צוזאמנעמען ער זאל קענען חתונה מאכן זיין טאכטער, איז ער קארגט אראפצוציען עס זאל קאסטן סאפער צו יעדע נאכט, קארגט ער, עסט ער אביסל לעקט מען, האט זיך אויסגעשטרעקט פשוט, און געזאגט איך האב א חבר אין בארא פארק, דא א קליפ דערפון. און א משולחן ארץ ישראל, וואס מ'האט נישט געטראכט ביז היינט נאר צו שטעלן א קאך פאר אידן די צייט וואס די מאמעס דארט קענען נישט באצאלן דעם סאפער, און מיט פשוטע ענינים ווי האבן ניין קינדערלעך און קענען נישט באצאלן דעם סאפער, קאסט א סאפער פאר ניין קינדערלעך קאסט אים הונדערט דאלער, ער קען נישט באצאלן, צו פופציג צו זעכציג דאלער. אין שטארק געפאלן קיין פסח אבער זאגן פסח דא מאבל איז שמחה און שטעלט צו שמחה בחינם געוואלד פסח דא מיינט עס וואט העפן וואס איז יעצט געשען איז לאנג געהערט אז עס אפשר ליזן דאס זאגן די דרייט און דאס שיער אפשר ליזן דאס זאגן די ווידער מאט קאשיר איך האלץ פארשטאנען הי עקספלעין איט טו מי ער איז געזיצן און ער אונטער די א בארג מיט מענטשן און ער שפירט א יעדע רגע וואס מען אטעמט איז על כל נקישים ונשימים מתהלק האסט באקומען נאך א לאון האסט באקומען א לאון פון באנק יעדע אטעם איז נאך א לאון וואס דו באקומסט פונעם אייבערשטן ווילאנג מען איז ווען דא דארף עפעס אויפטון אויף די וועלט און און עס איז א מורא'דיגע זאך עס איז א מורא'דיגע זאך א מורא'דיגע זאך.